און דו האסט א קלאנער זאל, קיינער קוקט נישט נאך, קיינער האלט נישט קיין חשבון ווער האט יא חמץ ווער האט נישט קיין חמץ, און ווי איז געזאגט, האסט געשריבן אין די תורה אז מען טאר נישט עסן קיין חמץ, קיין איין איד האט נישט קיין חמץ, מי כעמך ישראל, ווער איז אזוי ווי דיין פאלק ווי דיין פאלק אידן, דאס איז געווען די באדיטשער בראך וואס נאר געקוקט די גוטס פון אידן, און.

דאס איז די אמונה, אויף דעם זאגט מען ביי שלוחי המסחר, רבונו של עולם קוק אן, אונז פראווען מיר אויף א סדר נאכט, העלף אונז ארויס בזכות די אמונה, בזכות די אמונה וואס אונז גלייבן אין דיר, דורך דעם שיק אונז משיח צדקינו, ווייל נאר דורך אמונה מען קען ארויסגיין פון גלות, נאר דורך אמונה. דאס שטייט אין צדיקים אז די גאנצע זאך איז תלוי אין אמונה, ווי מער א מענטש לייגט זיך אריין אין אמונה און גלייבט אין דעם אייבערשטן אז דער אייבערשטער וועט אים העלפן,

און שלום בית עסקנים, און פאר אזא קאמיטעי, און פאר אזא קאמיטעי, און אזא חליצה ליצנות וואס דאס. א מענטש וואס בענקט געלט, עס איז א כלל וואס עס אלע אלע דארף עס וויסן, אלע חתנים וואס גייען זיך חתונה האבן, אינגעלייט, דארף עס וויסן, אז די אייבערשטער זאל אפהיטן אז ער מאכט זיך א צרה אין שטוב, און מען דארף גיין זיך לאזן, מען דארף גיין העלפן נעמען א עצה פון א גוטן איד, אויב טשארזשט ער מיט די געלט אויף די שעה, דאס איז, צו אים טארסטו נישט גיין.

אז דו האסט נעבעך נישט קיין קינדער, בעט די אייבערשטער רבונו של עולם העלף מיך ארויס איך זאל האבן קינדער, דער אייבערשטער וועט דיר געבן קינדער, מען זעט ניסים ונפלאות, מענטשן האבן צען יאר נאך די חתונה באקומען קינד, אכט יאר נאך די חתונה געהאט א קינד, נאר דורך תפילה, זיי האבן יעדן טאג געבעטן דעם אייבערשטן, דו דארפסט מער קוקן אריין אין חומש, לערן חומש מיט רשי, יצחק וואס פיצחק האט געטון מיט רבקה, זיי האבן נישט געהאט קיין קינדער,

וואס האט א צרה? רעד צו די אייבישטער, ווען דאס רעדן צום אייבישטער וועסטו געהאלפן ווערן. דאס איז פסח! פ' סח! מיין מויל הייבט אן שמועסן מיטן אייבישטן. ביז יעצט בין איך געווען אין מצרים, און איך האב געמיינט אלעס איז טבע, מקרה מזל, איך האב נישט קיין געלט ווייל איך בין א שלימזל, און איך האב נישט קיין געלט ווייל איך קען נישט טרעפן קיין דזשאב, און איך בין אזא אומבאלימפערטער ווייל דאס איז מיין מזל, און עס איז דא געשען א פראבלעם אז ס'האט נישט פאסירט,

וויי זאגט ער האט געשריגן צום אייבערשטער אז ער קען נישט רעדן, האט די אייבערשטער געהאלפן איז רבנו געקומען די צדיק איז געקומען וואס די צדיק ברענגט אריין א מין אין א מענטש, האבן זיי אנגעפאנגען רעדן צום אייבערשטן, און ווען מען פאלט דורך אין א עבירה, האט עס געהייסן אוועק פון די אייבערשטער, ס'דא מענטשן בחורים זענען אזוי צובראכן ביי זיך, איך בין שוין דערנאך, איך קען שוין נישט תשובה טון.